פון ווען כ'האב גערעדט פאריגע מאל פון שידוכים איז נאך דער זעלבער בחור א בחור און דער זעלבער מיידל א מיידל וועלכעס מוזן איבעררעדן, און מיט סייעתא דשמיא ווען די אלע בחורים ווערן אויס בחורים און די מיידלעך ווערן אויס מיידלעך און ווערן חתנים און כלות וועל איך בין נדר טוישן די שיעור נעקסטעס יאר וועל איך זאגן נייע זאכן ווילאנג דאס געשעהט נישט מוז מען האקן האמער מיט נאגל א גאנצע צייט נאכאמאל און נאכאמאל בכל אופן מען גרייט זיך מיט סייעתא דשמיא, דער גאנצער ציבור גרייט זיך בעזר השם, פארוואס עפעס די וואך האב איך בוחר געווען לכאורה פאריגע וואך אין חמשה עשר באב איז דאך געווען די וואך פון שידוכים, ביי מיר איז עס אנדערש, אונז גרייט מען זיך די וואך איז די הכנה צו ק ז אב, עס קומט די הייליגע יארצייט פונעם רעבן אונזער דער זכר צדיק לברכה מרן הקדוש רבינו הקדוש שמואל צבי אברהם אביש, זכר צדיק וקדוש לברכה, וואס כל ימיו האט ער זיך מקריב געווען און מקדיש געווען זיין לעבן, זיין לעבן וואס ער איז נישטא געווען דאגען זעקס און זיבעציק יאר, אבער זיין לעבן איז באשטאנען פון העלפן אנדערע אידן מיט שידוכים, ווי פארנומען ער איז געווען און מ'האט געריסן זיין טירן מיט קוויטלעך, זיין טירן ווען מ'איז אנגעקומען געשטאנען רייעס רייעס רייעס אידן געשלענגט אריינצוגיין מיט קוויטלעך ביי אים, שיין אויפגענומען יעדן איינעם, אבער די ענין פון שידוכים האט ער געזאגט מיין טיר זאל קיינמאל נישט זיין פארמאכט, דאס האט אונז אפגעפאסט שידוכים ווען אימער און אידן זענען אריינגעקומען תשעה באב ערב יום כיפור פארן זמן האט מיר א איד פארציילט אז ער האט געקאלט דעם רמב ם פארן זמן אראפגיין בית מדרש ער האט מיך אריינגעקאלט וועגן א שידוך דער רבי האט געוואלט רעדן ער האט געוואלט הערן וואס זאכן טוען זיך סא במילא איז יעצט גייט זיין די יארצייט א צדיק האט א געוואלדיגע כח שטייט אין ספר חסידים, א צדיק וואס האט אויף די וועלט געטוהן באקומט ער די כח אויף יענע וועלט ווייטער צו טוהן, און איבערהויפט די געוואלדיגע הייליגע סגולה פון אהין גיין זארטן זינגען היגעלה נא, ווי דער רבי געזאגט אז יעדער האט זיין שידוך מען דארף נאר מתפלל זיין און זינגען פארן הייליגן באשעפער היגעלה נא זיי מגלה פאר מיר דעם שידוך, און אידן זעען אותות און מופתים, אותות און מופתים דארטן ביים יארצייט יעדעס יאר, כ'האב א זאק מיט מעשות יעדעס יאר וואס אידן פארציילן מיר, כ'וואלט געקענט עקסטער מאכן א שיעור יעדע וואך, א שעה צייט, נאר פארציילן די מעשות וואס מען זעט דארטן, איבערהויפט ביי די יארצייט אליינס קומען טויזענטער טויזענטער אידן קומען, און כ'וויל טאקע זאגן כ'האב געהערט פון הרב החסיד משה לייב וויטריאל זאל זיין געזונט און שטארק, וואס באמת קומט אים א שטארקע דאנק, ער שטייט צו די האנט פאר כבוד קדושת. די ספינקע רבי בית יצחק רבי פון ספינקע וואס איז דארטן נעמט קער א גאנץ יאר נעמט ער קער מיט מסירות נפש פון אים ציען ס'זאל זיין בכבוד ס'זאל זיין אפגעק און זיין קער גענומען וואס איז געווארן א טרעפיק דארטן א גאנץ יאר קומען אלע ישיבות אלע בחורים עלטערע יער סתם זיי קומען פון אלץ זיין דארטן ס'איז כסדר דארף מען אפקלינען די לעכט די אלע זאכן איז די ספינקע רבי פארעט זיך דארטן און די משה לייב שטייט אים מורא'דיג שטארק צו די האנט האב איך געהערט אז היי יאר אויף די יארצייט האבן צוגעלייגט נאך הונדערטער פארקינג האט מען צוגעלייגט דער אויבן זאל קענען קומען אז ס'זאל קענען צוגיין דארט נערמאל זאל דער אייבערשטער אוודאי העלפן מ'זאל קענען פועל'ן ווי איך האב שוין געזאגט און האף מיר מיט סייעתא דשמיא צו זיין דארט מיט מיין רעבין זאל זיין געזונט עט מען זיין מ'עט שוין בעזר השם זעקס אזייגער האף מיר צו זיין ביים ציון מיט סייעתא דשמיא מ'מאך מיר א עסק מ'עט שוין בין אלע בחורים און עלטערע מיידלעך וואס דארפן שידוכים, וואס דארפן זווג און מעטשען, וואס זיין א מעמד פון נגאלע נא, דער אייבערשטער העלף אונז זאל פועל'ן לישועת פאר יעדן איינעם. נאכן זינגען נגאלע נא דארף מען דאך עפעס צוטוהן אויך צו דעם, ס'העלפט דאך נישט נאר פון זינגען נגאלע נא, מוז מען דאך זעהן וויאזוי גייט מען צו למעשה צו די שידוכים. איז במילא איך וויל נעמען קודם אפאר נקודות וואס איך בין איבערגעגאנגען מיט רבי אליעזר'ן, און טאמער איך קען די צייט וועט מיר ערלויבן וועל איך צולייגן נאך אפאר זאכן. ערשטע זאך איז. א מענטש דארף וויסן, ס'איז זייער קלאר, און דער אייבערשטער האט דיר געהאלפן, האסט געהאנגען א צעטל אין בית מדרש, קדישא רבה, האסט געהאט א מיידל, ס'איז א געוואלדיגע שמחה, אדער מאכסט א וואכטנאכט, מאכסט א ברית, יעדער איינער פרייט זיך מיט, מען קומט אהן, מען עסט ניסלעך מיט ארבעס, מיט בונדעלעך, אלעס איז זייער צופרידן. דו ווייסט יעצט אז אין אכצן יאר ארום גייט דיין אורח הכבוד מיט סייעתא דשמיא זיין אין די סטעיט שוין שידוכים. דו ביסט קלאר דערין? ס'דארף זיין זייער קלאר. ס'גייט איין יאר, פינף יאר, צען יאר, צוועלף יאר, פערצן, זיבעצן, אכצן, דער בחור איז דא. ער איז אין די סטעידזש פון שידוכים. יעצט דאס איז זייער זייער זייער וויכטיג ס'זאל זיין אביסל אויסגעקלארט ווען מ'קומט צו די שידוכים, וואס ווילסטו? וואסערע מין שידוך ווילסטו? ווער נישט קלאר אין דעם ווען דו קומסט ביי די אכצן, אה איך וועל אכצן יאר, יעצט גיי איך אין איין רגע, וואס וויל איך? שדכנים קאלן, זיי ווילן הערן פון א מענטש, די שדכן גרייט צו הערן, ער טראגט אן א שידוך, דו קענסט זאגן קלאר פארן שדכן, איך זוך זייער שטארק, מ'רעדט דיך יעצט און באלד צוקומען צו דעם, איך רעד ווען דו ביסט זיבעצן א האלב יאר, ווען דו ביסט שוין ביי אכצן יאר איז שוין דאס נישט נוגע, ווען דו ביסט זיבעצן א האלב יאר ביסטו בארעכטיגט צו זאגן פארן שדכן, מיין טייערע שדכן איך זוך לכתחילה אויב קען איך באקומען די און די מין בחור. א בחור א לערנער, א בחור א למדן, א בחור א א א א א מבקש, א א הויעכער, א נידריגער, איך האב דייקא ליב א פעשליכער, א ד א ר, נו שכח, דו קען, דו קען, וועל דיר, וועל דיר דיין אייטעם, ווייס וואס דו ווילסט, דאס איז זייער קלאר, יעצט ווי קענסטו וויסן עכט וואס דו ווילסט? ווי מעגסט מעגסט זיין אין הימל וואס קענסטו איז די ערשטע זאך דארף מען טון ווי מ'האט שוין געזעט אפאר מאל זיי מברר דיין אייטעם זיי מברר וואס דו האסט קאל די מנהל קאל די מנהלת ווער געוואר וואסערע פראדוקט האסטו זייער סאך מאל דא עלטערן וואס האלטן זייער קינדער זענען ווייניגער ווערד נאך זייער סאך מאל דא וואס האלטן די קינדער זענען מער ווערד ס'האט נישט גארנישט צו טון מיט וואס דו האלטסט נישט דאס גייט קובע זיין די שידוך. גארנישט מיט דעם וואס דו האלטסט אויף דיין זוהן האט סך הכל צוטוהן צו דו גייסט אים קויפן א לעדערנע שס צו דו גייסט נישט קויפן א לעדערנע שס. די שידוך ווענדט זיך וואס אנדערע האבן צו זאגן אויף דיין קינד. ממילא קודם זיי דאס מברר. ס'דא נאך א זאך וואס מ'דארף מברר זיין זייער שטארק, דאס איז זייער א שווערע בערעל וואס מ'קען טוהן. וואס ביסטו? נישט דיין זוהן, נישט דיין טאכטער. דו, דו, דו, דו, דו, דו מיסטער וואס ביסט ביזי ווארפן שדכנים אין די זייט. הו אר יו? וואס ביסטו? הער, גיי צו צוויי דריי גוטע חברים, זאלן דיר זאגן וואס האלט מען אויף דיין ווייב און וואס האלט מען אויף דיר, ווייל דאס גייט מען קובע זיין ביי די שידוכים. קענסט קענסט אויפלאגן, איך מיין דו קענסט זיין גערעגט אויף די גאנצע וועלט, אבער דאס איז א פאקט, ווען דו ביסט קלאר, האסט די אינפארמעישן, און דו ביסט עכט קלאר דערמיט, קענסטו נאכדעם גיין ווייטער. יעצט, ס'דא נאך א שטארקע נקודה, איך האב געהאט מיט סבלאן מעשה פאריגע וואך, האב איך געהאט א מעשה אז א איד האט מיר געזאגט, איך האב אנגעטראגן, איך האב גערעדט מיט אים וועגן א שידוך, איך האב גערעדט מיט אים וועגן א געדאנק, זאגט ער מיר, אה, זיין קינד איז שוין ניינצן א האלב יאר, אה, זאגט ער מיר, אה, דו ווייסט וועפער שידוכים איך האב? און איך בין געזאגן, האט באמת גאנץ א לייטיש בחור, מיין ער איז א פערד פון פערדסלאנד, ער באקומט א הונדערט אויף פערד, אבער זיין זון איז גאנץ א לייטיש בחור, זאג איך אים, אקעי, מסכים, איך בין ביי זיבן אזייגער האב איך אריינגעקלאפט ביים טיר, זיי האבן מיר שילח. אייוועלט שטיין ביים טיר, זיך אים איך וויל אריינקומען א מינוט. פרעגט זי די טאטע און מאמע זענען מיך און מיט מיר זיך אראפצוזעצן א רגע אין דיינינג רום. ארלעדיגט! איך זעץ מיך אוועק אין דיינינג רום מיט זי. נו טו מיר א טובה, ברענגטס אהער ענקער ליסט. נו האסט דאך אזויפיל שידוכים וואס איך זאל אנטראגן, אה! ס'שטייט א גאנצע באס, באסעס, א גאנצע. חיים פריינד'ס באס עס שטייען אויף די זייט אויסגעשירעט יעדער אראפצושיבן וויפיל בחורים מען וויל פאר דיר סע טוט זיך. ארלעדיגט זיך איצט טו מיר א טובה ברענג אהער דעם ליסט לייג עס אראפ אויפן טיש איך זע טאקע א גאנצע ריזיגע של זיך מען גייט יעצט טון א אינטערעסאנטע זאך מיט דעם טעלעפאן זיי זיין געזונט און שטארק איך בענטש די טעלעפאן דאס איז גאט די זכיה מיט די טעלעפאן האב איך אנגעהויבן דיילן נאמען ביי נאמען אקעי סא דאס איז דער שדכן יא ער האט אנגעטון די שידוך א גוט יאר איך בין דא מיט ער און ער און ער.

און די פינטל פון דעם איז געווען קיינער וויל דיך נישט. מיין גוטע נייעס איז, שטיי מיר יעצט, עז ווי ספיעק שטיי מיר, דער אייבערשטער העלפט מיר ווייטער, די איד האט שוין געגעבן דא אישורים אויף א שידוך, א לעכטיגע שידוך, כ'האף ס'מעטשענט ס'עט ווערן, דער אייבערשטער זאל ווייטער העלפן, ס'איז אים קלאר געווארן די גאנצע ריזיגע ליסט וואס ער האט, האט אים קיינער נישט געוואלט, איך האב אים געזאגט ביסט א בהמה, פאר די געלט נעם די אנשי שלומינו און זאג אז איך האב צוואנציג טויזנט אידן זאלן מיך פאר די זעלבע געלט זאג דאס אויך דריי דיך ארום ווי איצל אין גן עדן פיל מורא'דיג גוט איך האב אזויפיל האסט נישט ס'א טעות מיכל'ע דו האסט נישט וואו האט ער אנגעטראגן א שדכן האט אנגעטראגן און יענער האלט נישט דערביי סאו די ריעליטי טשעק איז א מורא'דיגע וויכטיגע ריעליטי טשעק נאכדעם איז דא א וויכטיגע זאך. שוקל זיין יעדע זאך וואס מען טראגט דיך אן, ענטפער נישט גראד ניין, לאמיר זאגן דו ביסט זייער אנגעוויי, איינטאג האט דיר עפעס א שידוך, דו פילסט wow דאס טראגסטו מיך אן? עס טוט מיר מורא'דיג וויי, ענטפער נישט ניין אפילו עס טוט דיר וויי, זאג די שדכן אקעי לאמיך עס איבערקלערן, שכוח פארן קאלן, יעצט דו האסט די רעכט דו האסט די רעכט צוריקצוקאלן און זאגן נאכדעם ניין. ניין, איך וויל נישט די שידוך. האסט נאך אלץ די רעכט. אבער דו זיי שוקל יעדע איינציגסטע זאך און ווייטער. און אסאך מאל דארט ווערט גע'גט נאך זיס אויך. זאג נאר, האסט אפשר נאך עפעס? האסט אפשר נאך עפעס? מאך שידוך דעם שדכן, דער שדכן איז א צוליב די עירקאנדישאן איז מורא'דיג הייס אין מיר, קען זיין ווי איך גיי אריין די נושא פון שידוכים ווער איך זייער צוהיצט, קען זיין ס'האט מיט מיר ס'האט מסתם נישט מיט ענק, איך זע עס זעהט זייער רוהיג, בכל אופן איז במילא יא, לאמיר גיין ווייטער, נאך א נקודה האט ער געזאגט טראסט די שדכן, ווען די שדכן קומט דיר עפעס אנטראגן. ער זוכט דיך נישט איינצונארן, נישט דא קיין שדכנים וואס האבן אנגענומען א נייע מישן אריינצורוקן מענטשן, wow זייער גוט, טאמער קען איך אים עלעך אריינרוקן דאס, עלעך אריינרוקן יענץ, דאס איז נישט דא אזא זאך, למעשה האט ער זיך אינטערעסירט, ער האט געמאכט ריסערטש אויף דיר, ער האט געמאכט ריסערטש אויף דיין קינד, ער האט נישט געמאכט אזוי, ער האט נישט געמאכט אזי, דו האלטסט אנדערש, ס'קען זיין, ער האט אבער לויט זיין וועג ווייסט ער מער ווייניגער, טראסט, טראסט אים.

ער געט איר ער געט איר א לעכטיגן שידוך, דו האלטסט אנדערש, טראסט עס, גיי ווייטער. די נקודה איז, ווי לאנג נעמט ווען איינער זאגט א יא פאר א שידוך? נארמאלערהייט עס נעמט אפאר טעג. פארוואס זאל נישט נעמען, האסט שוין אריינלייגן בערך די זעלבע כוחות פאר דו זאגסט א ניין אזוי ווי דו זאגסט א יא? צונעם עס, צונעם עס מיט א שטארקייט. צונעמען עס מיט א שטארקייט, איין רגע א רגע א רגע, איד האט געברענגט א שידוך, לאמיך זעהן לאמיך זעהן לאמיך זעהן, די משפחה געפעלט מיר נישט, אבער דא הער איך די געוואלדיגע מורא'דיגע גוטע נייעס אויף דעם מיידל אויף דעם בחור, איין רגע א רגע א רגע א רגע, לאמיך לאמיך מאכן נאכאמאל אינפארמעישן, אפשר דאס איז א אלטע לשון הרע, מאן יים איך דארף עס גלייבן, וואס א נפקא מינה, יעדער האט זיך געקענט טוישן, קענסט גיין אריין דערין, אויב נאך אלעס דורך אקערן האסט גערעדט צו דיין טאטן צו דיין מאמען האסט גערעדט צו דיין דעת תורה צו דיין רב, האלטסט ביי די ניין, איז עס א ניין! אבער ווארף דיך נישט מיטן ניין, די ניין זאל דיר זיין א חשוב'ע זאך, ווארף דיך נישט דערמיט. מ'קען ליידער זאגן אז א ריזיגע פראצענט עלטערן זענען נישט דא מיט קיין עכטקייט פאר די תכלית פון זייערע קינדער ביי שידוכים, זיי מיינען מער זייערס טערעס, זיי מיינען מער וויאזוי מען גייט אים אנקוקן אין בית מדרש, זיי מיינען מער וויאזוי עס גייט זיין זיינס ארום און ארום, וויאזוי זיין שבת'דיגע טיש גייט אויסזען, וויאזוי זיין חתונה פיקטשער און פעמילי פיקטשער גייט אויסזען, ער, ווער האט דיך געפרעגט? דו ביסט שוין חתונה געהאט! די שוין געענדיגט דיינס, יעצט איז דיין קינד דא אויפן מארקעט, דיין קינד איז יעצט דא, וואס איז אים גוט, וואס איז איר גוט, און דאס איז א נקודה וואס מען דארף כסדר חזר'ן און כסדר ארויסנעמען אז מען זאל קענען אז מען זאל קענען אויסציען א שידוך ווי עס דארף צו זיין. ס'דא נאך א ענין וואס אזא וויכטיגע זאך. זייער סאך מאל איז די מאן און די פרוי נישט אויף די זעלבע פעידזש ביי שידוכים. די מאן איז יא מער רעליסטיש די פרוי נישט, אדער אמאל פארקערט די פרוי שרייט יא די מאן זאגט ניין. און ס'איז שווער, ס'איז שווער זיך דורך צו קומען. נו, איז די עצה איז מען זאל בלייבן לכה פ דעם שטיין? איז די עצה מען זאל נישט טון קיין שידוך לכה פ דעם? דער ענפער איז, פאר דעם האט מען אונז א דעת תורה. פאר דעם האמער אונז א רב, פאר דעם האמער אונז יעדער איד האט א דיין, ווען דו שטויסט דיך אן אזא פראבלעם, זאג פאר דיין רבי'ס, קוק אן, לאמיר אלעס לייגן אין די זייט, דו דו קום אריבער צום רב, איך אריבער גיין צום רב, דו גיי אריבער צו דיין דעת תורה, זי זאל אריבער קומען, מאכטס א פאון קאל, יעדער זאל אראפ לייגן זיינע פוינטס, און וואס די רב זאגט, דאס העט מען טון. די מען בלייבט פארהאנקערט אסאך מאל מען זעהט זיך נישט ארויס און ליידן ליידט נעבעך די בחורים די בחורים און די מיידלעך און איך האב עס מגלה דאך כ'האב גערעדט פונקט ס'איז אויסגעקומען כ'האב גערעדט א א שמועס וועגן שידוכים האב איך געהאט געזאגט ס'איז וויכטיג צו וויסן ס'כמעט נישט דא אזא זאך אז א בחור העכער אַכצן ווערט בעסער א מיידל העכער אַכצן ווערט בעסער ס'כמעט נישט דא אזא זאך די פיעק פונעם בחור איז ביי אַכצן און דארטן הייבט עס אן אראפגיין ס'הייבט די מיידל הייבט אן אראפגיין. און ליידער אין די וועלט וואס איז היינט דא, ווען ס'איז א א א די קינדערלעך זענען אינעם מים הזדונים, ס'איז שטורמישע וואסערן טרייט טרייען אונז אוועקצושלעפן, יעדע רגע טרייט מען אונז אוועקצושלעפן, איין לאך ים וואס קומט נישט ארויף נאך א טעקנאלעדזשי, נאך נאך א דעווייס, נאך א דעווייס, נאך א דעווייס, די בחור וואס איז געווען א צדיק נעכטן, מוז נישט זיין ער גייט זיין א צדיק מארגן, די מיידל וואס איז געווען א לעכטיג מיידל, געגאנגען ארבעטן נעכטן, מוז נישט זיין דאס גייט זיין מארגן, ווער נעמט די אחריות? טאטעס און מאמעס שפילן זיך ווייל איך האב נישט באקומען פונקט וואס איך האב געוואלט, אונז האמיר די אחריות, דו האסט די גאראנטי דערויף? וויפיל עלטערן וויינען און קייכן אונז האמיר פארלוירן די געלעגנהייט, מיין טאכטער וויל נישט קיין כלה ווערן. ס'איז דא אין די ביכל פון שדכנים וואס די ועד הקהילות האט ארויסגעגעבן, פון סאטמאר, מ'רעדט ווילימסבורג, בארא פארק, מאנסי, מאנרא, לעיקוואוד, ועוד, אין די אלע ישובים און סטעטן איילענד איז דא איבער פֿינף

אלעס קומט ווייל איך בין באקוועם. דא איז מיין מיידל צוועלעפטע קלאס, טאמער גייט זי ווערן א כלה גראד איז זי א נעבעך, איז זי אהער איז זי אהין, אלע גוטע תירוצים. ווען א טאטע קויפט א גרויסע טראמפייטער, נעבעך שמעבעך, דו ווערסט א כלה, האסט פארשטאנען? דו ווערסט א חתן, געגאנגען! ביי די אכצן יאר, וויפיל אימער מ'נאר פון דעם, איך ווארטן, כ'האב נישט דאס געזען, כ'האב נישט דאס באקומען. נאך א וויכטיגע זאך איז דא, ס'איז ליידער היינט נישט דא קיין שדכנים. ס'הייסט ס'איז דא, אבער קעגן די פאפולעישאן וואס איז דא, קען מען זאגן ס'איז נישט דא קיין שדכנים. אידן זיצן און ווארטן, עס איז דא אידן זענען שעמעדיג אויך. און ס'זעט עפעס אויס כאילו ווען איך קאל א שדכן בין איך א מבקש, איך בעט צדקה, ס'האט עפעס א געפיל איך גיי בעטן טומל אפשר געסטו מיר צען דאלער פאר א באטל מילך, עפעס אזא געפיל האבן מענטשן זיי קאלן אן א שדכן, איך האב א בחור, איך האב א מיידל אפשר קענסטו מיר העלפן מיט א שידוך, קענסטו מיר עפעס עפעס א שלעכטע געפיל, אבער ס'איז נישט דא קיין שדכנים דאס איז א השתדלות וואס טאטעס און מאמעס מוזן טון, און דער רבי האט געזאגט נישט א דער רבי זכרונו לברכה, סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז השתדלות, אזוי האט מיר געזאגט הרב החסיד רבי אברהם קויפמאן האט מיר אזוי געזאגט אז השתדלות, פאר א שידוך מיינט קאלן א שדכן איין מאל א וואך. מיין קינד איז אכצן יאר אלט, ער האסט א שידוך, איך האלט מען זאל אים קאלן ביי זיבעצן א האלב, הייב אן הערן, ווילסט דאך דיך וועלן, האסט א האלב יאר זיך צו וועלן, און אונז דארף מען וויסן, מען קען טון סגולות, ס'איז לעכטיג, מען טוט סגולות, אבער דו מוזט טון השתדלות, דו מוזט טון השתדלות. און השתדלות איז דאס. נאך אלע גוטע זאכן, דעם נערעמסטעכן שם קען נישט געשען קיין שידוך. סאו דו מוזט נאכלויפן דעם שדכן. דאס איז איינס אז דו אליינס מוזט נאכלויפן דעם שדכן. די צווייטע זאך איז דא מענטשן האבן, א שדכן האט ארומגעטראגן קיין שידוך, מענטשן האבן מורא צוריקצוקאלן דעם שדכן און זאגן אקעי, דער שידוך וואס האסט מיר אנגעטראגן, ווי האלט עס? איך מוויל גיין ווייטער. ס'זעט ארויס אז טאמער קאלסטו אן דעם שדכן זאגן איך וויל גיין ווייטער צו אז דו האסט די שוואכע קינד און יענער האט די גוטע קינד, ווייל ווען ס'זאל זיין פארקערט מאכט דער מענטש א חשבון, וואלט איך ווען יענער געקאלט די שדכן וואלט איך מיר די שדכן געקאלט, במילא וואלט נישט געדארפט זיין אזוי. איך בין אין ישיבה, אין ישיבה גדולה איז אנגעקומען דארט מיין ברודער הרב הגאון ר' זונדל געקומען מיט די כיתה ט' פון סאטמאר געקומען, זיי האבן געדאווענט אין טשעטשנוב ביי טשעטשנובער רב פון קרית יואל הרב הגאון דער רבי צדיק רבי שלום אברהם זאל זיין געזונט און שטארק בשפע זאל אים געבן כח מאריך ימיו ממלכתו קליין אור וואס א כח עס לייגט אריין איך מיין ער האט גערעדט צו די בחורים אויך דארט מען האט דארטן געדאווענט ס'איז געווען א יארצייט פון הייליג יצמח משה'ס יארצייט איך האב נישט געטוישט יא ס'איז געווען די יצמח משה'ס יארצייט האט דארטן אויפגעטרעטן איינער פון די חשוב'ע מגדשירים האט האט א גוטע גוטע ליין ס'האט מיר זייער געפאלן איך האב עס שוין נאכגעזאגט זייער אסאך וואס טייטש דין וחשבון? דו העסט געבן דין אויבן אין הימל אויף די אלע חשבונות וואס דו האסט דיר געמאכט אויף די וועלט. הערסט נישט אויף מיין חשבונות, איך קען נישט קאלן אים, איך קען נישט טון דאס, איך קען נישט, דאס וועט מיר געבן דין אויבן, סטאפ חשבונען, קאל דעם שדכן, ריק מיט סייעתא דשמייתא קען ער מעטשען, בעזר השם קען מען טון וואס מען קען טון, אזוי ווי מען האט טאקע גערעדט אז ס'נישט דא קיין שדכנים דארף מען טאקע מעורר זיין און מעודד זיין, האב נישט מורא, ס'פאלט ערמיי א שידוך, דו הייב אויף די טעלעפאן און טראג עס אן, נאכמער נארמאל לויט איז בייגעפאלן א זאך וואס קען מאכן סענס, יענער וועט ווערן ברוגז אויף דיר, א כפרה טו זיין כפרת עוונות, טאמער יענער שלאגט דיך קאל מיך, ווער, טאמער איינער כאפט פעטש ווייל ער איז געווארן אנגעטראגן, ער האט אנגעטראגן א שידוך, בעט איך ער זאל מיך קאלן פֿיר און צוואַנציק שעה א טאג, איך עס מעטשן מענדלען בעזר השם, קיינער שלאגט נישט אז מען טראגט אן א שידוך, הייב אן טראג אן, בעזר השם וועסטו מעטשן קענען אנקומען בעזר השם, און די סיבה פארוואס ס'נישט דא קיין שדכנים ווייל מען פירט זיך אויף, איים סארי, מען פירט זיך אויף ווי הינטן צו די שדכנים, מען געט זיי א עטיטוד, מען לאזט זיי הענגען, א שדכן טראגט ער אן א שידוך. אים זעמיר נישט ער ארבעט אגאנצן טאג האט ער אפגעריסן פון זיין צייט האט ער אנגעטראגן א שידוך ער פארוואס קומט נישט נערמאלעקייט פאר א שדכן זאלסט אים צוריק קאלן נאך א טאג איך האב געמאכט די ריסערטש איך וויל דיר זאגן שכוח פאר מיר אנטראגן דעם שידוך ס'איז נישט אינטערעסאנט פאר מיר די שידוך פארוואס טוסטו דאס נישט פארוואס לאזטו אים הענגען. פארוואס לאזט איהם הענגען? ס'איז א זאך וואס ס'איז א א ממש א. מ'קען עס נישט מ'קען עס נישט גענוג פארשטיין. און די זעלבע זאך ווען ס'שמעקט דיר יא א שידוך הייב אויף די טעלעפאן זאג פארן שדכן די שידוך שמעקט מיר איך בין מוכן צו גיין ווייטער. כ'וויל ארויסברענגן ווען א איד נעבעך איבערשערט דעם פעקעלע פון זיצן מיט עלטערע קינדער. כ'וויל דערויבן זאל וויסן וואס דאס מיינט. מ'זיצט מיט בחורים, מיט עלטערע בחורים מיידלעך איין און צוואַנציק, צוויי און צוואַנציק, דריי און צוואַנציק, פיר און צוואַנציק יאר, מ'האלט שוין ביי די סטעידזש וואס קיין איין שדכן הייבט נישט אויף קיין טעלעפאן און קאלט נישט אן, מ'טראגט נישט אן דארטן קיין טויטן קאץ. קיינעם. די מצוה גדולה אויב איינער הייבט אויף א טעלעפאן און טראגט אן א שידוך, יא געשען נישט געשען איך ווייס נישט, טראָגסט אָן אַ שידוך. ס'דער בייגפֿאַל, איך האָב געטראַכט, האָסט אַ מיידל, האָסט אַ בחור, וואָס איז אַזוי אַלט, איך טראָג דיר אָן דעם שידוך. די עצם מושג, אַז די טאַטע, מאַמע, בחור, פֿיל כּמה און זענען נישט פֿאַרגעסן געוואָרן, איז אַ חסד, וואָס מע קען עס ניטאָמאָל משער זײַן. ס'האָט ניטאָמאָל מיט דער שׂכּר, וואָס קען פֿון דעם אַרויסקומען, איז לעומק איר סיפּור. און אַוודאי, אַוודאי, אַוודאי, מוז מען דאָס אויך נאָכאָמאָל און נאָכאָמאָל חזרן. פּסקעניש אַליינס דײַנע שאלות. נישט דיין ניין, נישט דיין יא, פרעג דיין דעת תורה. ווילסט זאגן א ניין? פרעג, גיי פרעג איינעם. די שידוך האט מען מיר אנגעטראגן, לייקן נישט די פאקט, מען טראגט מיר נישט אן קיין שידוכים, מען האט מיר אנגעטראגן דעם שידוך וואס איך האב נישט ליב, איך מעג זאגן ניין אויף דעם? זי ציט מיר צו זאגן א ניין, איך מעג זאגן א ניין? אה, וועל איך גיין זאגן א ניין. מען מעג זאגן ניין אויף שידוכים, פרעג דיין דעת תורה. עס טענה'ט סייעתא דשמיא אנקומען. איך האב נאכאמאל מסיים זיין די דריי הדרכות פונעם הייליגן רבי'ן ביים גרייט זיך ערווארטען זיינס דעיט דעיט איך בין קלאר די דריי הדרכות העלפט זייער זייער שטארק אז מען קען גיין קען זיין כ'האב עס פאריגע וואך אויך איך האב פאריגע וואך גערעדט פון די דריי הדרכות פונעם רבי'ן געדענק איך נישט און טאמער יא העמער דאס נאכאמאל מיט סייעתא דשמיא איבערחזר'ן די דריי הדרכות זענען אז די רבי האט געזאגט אזוי ביז די אכצן יאר קענסטעך וועלן וואס די ווילסט. אויב טראגט מען דיר יא אן א בעסער צו נישט א בעסער זעסט צו ביסט די אַכצן יאר. ביי די אַכצן יאר מוזטו נעמען וואס איז דא אויפן טיש. וואס איז דא אויפן טיש. איך האב דאס געזען ביי מיינע עלטערן, דאס האב איך מיט סייעתא דשמיא געטון, דאס טוען מיינע געשוויסטער, אלע וואס אלע וואס גייען נאך אויף די הדרכה פון רעבן זעען א געוואלדיגע הצלחה אין דעם. דו מעגסט זאגן ניין אויף א שידוך ביז די אַכצן, ביי די אַכצן גייט צו נישט קיין חילוק וואס איז געווען. האלטסט אז בעקבות דעם דארפסטו טוישן אלע וויש, גיי פרעג דיין דעת תורה. אבער זאג קלאר, מיין קינד איז שוין אכצן יאר! ס'פלאקערט! ביי אכצן יאר שלאף שוין נישט אויף צוויי קישענעס! ביי אכצן יאר זאל א טאטע מאמע אוועקווארפן איין קישן אונטערן קאפ! שלאף נישט רואיג! לייג ווייניגער זאלץ אינעם זופ! הייב אן ברענען! פלאקער! ס'דא א פייער! דיין זון איז אין יענע פייער! דיין טאכטער איז אין יענע פייער! הייב אן ברענען! מען וועט עכט ברענען צו אז דאס איז איינס. נומבער צוויי דער רבי געהאט געזאגט אז אויב איינער וויל דיך וואס ליידער דא היינט א פאריקטע זאך ווי יענער וויל מיך פשט איז פשט איז ער האט א בובו יא ווייל ווייל ווייל נאר די ווייסט עכט וואס דו ביסט עכט, יא? רעד זיך נאר איין אז יענער ווייסט אויך, און לעקאווע דעם ביסטו זייער אנגעווייטאגט אויף יענעם אז ער וויל דיך. סאו, אמת די גוטע נייעס איז אז יענער ווייסט נישט עכט ווער דו ביסט. ווען ער זאל עכט וויסן וויל ער נישט די שידוך. סאו ער וויל יא, סאו במילא וויל אים. אדער אפשר טאמער יענער וויל דיך, האט עס א חשיבות ער ווערט אויפצוקוקן דרײַסיק פארסענט, ער ווערט, אדער מער, ער ווערט אוועקצוקוקן נאר פאר די געדאנק אז יענער וויל מיך, ער האט חשוב האלטן דיין קינד, ער האט קער נעמען פון דיין קינד, מה שאין כן שטופסט דיך אריין ביי איינעם ער וויל נישט דיק נאך א שדכן. שיק נאך א שדכן, איינער זאגט אים די ליגנט, איינער זאגט אים יענע ליגנט, און וואס העסטו האבן, דיין קינד האט אנקום ווי א צעמאסגעדיגע כפרה, מען וועט אים שוין ארייננעמען, מען וועט אים באטראכטן א גאנצע צייט, קוק ער עסט ווי א רבסן, ער רעדט ווי א בהמה, ער שטייט נישט גראד, ער שטייט שיף, דו גייסט א משפחה וואס מען האט דיך ליב, וועט מען זען דיין קינד א גאנצן צייט לטוב, מען וועט זען דיין טאכטער לטוב, דיין בחור לטוב, נעם איינער וואס וויל דיך. די דריטע זאך האט דער רבי געזאגט, וואס איז אויך א פול סקעם, און מיט די צייט ווייבער שיך קומט עס אריין נאך שטערקער, וואס זאל איך טון, איך וואלט געטון די שידוך, אלעס שטימט, עס ציט מיך נישט, אלל אוו א סאדען איז זי געווארן א מקובל א מקובלת, זי האט זאכן וואס ווייסט זייער קלאר זי דארף ציען, אלע פערד דרייוו וואס זי האט צוזאמגערעדט דאס האט נישט געהאט גארנישט צו ציט יא ציט נישט, אלע שטותים און נארישקייטן וואס מען האט געטון גארנישט מיט ציען, אלל אוו א סאדען איז זי געווארן א גלייבעדיגע, אמאליג, עס ציט וואס זאל איך טון עס ציט נישט, מיין דרייווער קומען זאגן זייער קלאר, רבותם סאיז א פול סקעם, סדארף נישט ציען קיין שידוך, סדארף נישט ציען, בסיעתא דשמיא מהאט ער אנגעטראגן א לעכטיגע זאך, גיי דערמיט, האסט א שאלה פרעג דיין דעת תורה, דער אייבערשטער וועט זעכער העלפן, אזוי אונז האמיר געהאט געשמועסט אז בסיעתא דשמיא אונז האמיר אלע גלייבן אז מטוט וואס די ריכטיגע דעת תורה, מטוט די ריכטיגע רצון השם, דער שעפער האט אונז געגעבן כל מילות המוטיב, און איבערהויפט פאר די וואס האבן עטליכע קינדער אין שטוב. מאך דיר גראד דיין שכל אז דו קענסט שידוכים טון פאר די קינדער, האבן חתונה געהאט, דו קענסט פאר דעם אהער און פרעגן יעדעמס זייערע מיינונג, יעדעמס מיינונג, ס'קומט נאך צו א שניר, ס'קומט צו א איידעמס, יעדער זאגט נאך דאס, דאס קען נישט, פרעג זיי נישט, קאל זיי אן אפאר שעה פאר די שידוך, זאג זיי, טוט זיך אן א שיינעם אנצוג, ווייל היינט מענטשן וועלן טון א שידוך, און מיט סייעתא דשמיא קען מען שידוכים טון בעזר השם, און נאך איין וויכטיגע זאך האב איך געוואלט זאגן, זייער אסאך מאל ווען א מענטש זאגט ניין אויף א שידוך.

גייסט זיין מוחל לאז אראפ דיין נאז קאל צוריק די שדכן, אויף די שידוך האב איך נישט פלעין געזאגט ניין, כ'האב געשריגן ניין! יעצט גיי איך שרייען יא! ווייסע וואס? ווייל מיין זון איז שוין אכצן יאר, מיין טאכטער איז שוין אכצן יאר, זאג איך שוין יא! זאל דער אייבערשטער העלפן אונז דערהיים צו זאגן יא פאר אונז אלע, אונז זעמער אלע געבענטשט ווען כל מילה דמיטב, יגאלנו אפרות חביבי אלי', דער אייבערשטער זאל אונז אלע מגלה זיין מיט די גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.